Immaġina ftit kemm jista' jsir kbir Teletubi jekk jingħaqad mal-Al Jazeera. Imma ngħid jien, boss, mal-Al Qaeda? Al Jazeera x'Al Qaeda? Al Jazeera huwa l-istazzjon tat-televixin li jkopri ħafna mill-pajjiżi Għarab. Ah, ok, issa fhimt ruħi. Jien se nħallikom, tinkwetawniex, ibqgħu mexjin ta' nies! Joshua, fejn hu dak id-demel? Ħa ngħidlu li hu responsabbli għal kulma jista' jiġri.
Ilx daqqa fih dak tat-taxi bus! Ħa nara.
Ara, nara.
Daqqa ta' serpentina tat-toilet se ntih, talli qiegħed tard! Ħalli f'idi. Ciao, ħallejtek, Dumink! Ciao.
Ciao, Dumink! Ciao, ruħi.
When the cat is away, the mice will play!
Joshua, vera l-boss imsiefra jew? Hekk qalek Dubinka li telet jumejn fuq xogħol. Tal-ġebr nistgħu nagħmlu lil rridu. Le ta, ma tagħmlux li tridu għax żammet lili responsabbli.

Iih, l-għeġ ma tlax inta l-aħħar ura f'posta b'qalb mgħawweġ. Eeh, min qed inti, jien ma nafx kif ma jillegalizzawhiex di. Forsi għax kieku l-pajjiż ikun diżastru. Għaliex ma ninsax għedha tagħna. Waqali, waqali. Kif
Kif inhu ħara mħejjed dan temel, ma nafx x'għamel jien, imma mhux sew għax il-boss ħalliet lilu responsabbli u dik min jaf kif kif
Il-qtef ftit iż-żerbun. Il-qatl m'għandek ejja ejja ejja l-hawn. Iktar ma nibża' minn b'ajruplan, iktar ikolli nitla'. Nista' nġiblek xi ħaġa? Iġġibli xejn, għax naqla' fuqek. U dabbar rasek, sieħbi, oqgħodx tqażżżaq li m'għaddejtx. Itlaq. Ħa akbar k. Start jah l-ajruplan. Ilħaq l. Ahh! Ahh! L. Tal-ajruplan kollha l. Ahh! Ahh! Kemm nibża'! X'hemm isbaħ milli toqgħod tidħol f'uffiċċju tal-boss u ġġibu la madra, eh? It-telefon. Aħjar nirrispondiha ma jmur xi ħadd importanti. Hello, min hemm? Gonzi? Aw, Gonzi! Inti Lorenz Gonzi! Lil min trid lil Melda? Jien ngħaddik ma' Melda bil-patt u l-kundizzjoni li ttini żewġ bozzit żejda mal-ħamsa li dġa settejni ejja, gonzi! Ata! Dik se toqtolni la tiġi lura żgur, żgur toqtolni! Ara, għadu ċempel ieħor. Viva l-Labor, viva l-Labor, xej! Xej! Min hemm? Aw, Jason! Kif int, min? Jiena? Jason! Inti Jason? Jason qed tismagħni? Imma mhux dan Lil min titkellem il-melda? Le naħseb qed tkanta The Only Way Is Up! Gonzi! Jekk qabel kienet se toqtolna, issa ngħidlek jien, ħa tqattagħli biċċiet! Mela saħbi, aħna lesti li nissiebħu magħkom u ntikom il-ġurnalisti professjonalisti tiegħi. Għax hekk hemm jitħallsu l-ġurnalisti Turk. Le sieħbi l-business mhux hekk isir, int se toffrili. Jiena lest li ntikom sitt ixmla.
U jien xi bħal agħmel bihom sitt ixmla? Lejli l-flus tini, trid tmur tieħu kemm għandek. Inti qed toffendi lejli?
Żomm, ħa naħseb. Eħe, qed noffendik. U anzi taf x'se nagħmel? Nitfewha xi ħruq ta' stonku, għarem ħa nerġa' lura, u l-ġmula tiegħek żommhom fejn trid, laqqas it-TVM għax ukoll iħarsu aħjar minnkom. Mela x'karr Stanju Navarra jaħdem b'xejn aħmu b'xejn aħna, ersa' ħa ndabbar rasi. U kulu ħobża u sardina lagħkom! Malta ħniena ħobża sardina, x'jagħmel fil-vetrina! Astenna x'ħa ngħid.

Mhux hekk għax tfal, hu, naħseb? Ejja, mur ġiblek grokk għax għandi bżonnu biżżejjed bdejtilni niddajmin minn dur kibt. Ħabib tiegħi, jekk ma ġġiblix il-vodka, inniżżillek ajruplan nies bid-dali nidgħi u nwaqqagħlek bħal, bħal tal-ost inġibkom. U jekk nibqa' ħajja, f'xebgħa bl-ewwel cactus li nsib intik. Ħa mmur inġiblek grokk, sinjura. Mel hekk.
Xi ħruq ta' stomaku.